to eh duniya nima niŋdi din kura gafariya ka niŋ din dan yaa naa gafara yogbin naa gafara ŋanpurgulan gafara bin kuli nyɛ ti kpambi kam asanza nima yi gafariya bini ŋɔ maa ka n nyɛri tiktok zuɣu ka di muɣisi ma pam Di zuɣu ka n yina ni ti zaŋli wuhi dunia nima balle ti nim ban nyɛ musul nima n yɛ ni ti nyɛla musul nim ka pa musul nima ka ka ti binyɛri shɛŋa yɛda din ka n bɔri ni n zaŋli wuhi dunia nima ka binshɛɣu mii n wumma biɛrim nyɛla dabisa ŋɔ ni ka n nyɛli ŋman pirisi n niŋli ka di zabi ma pam bin zaŋ lala soɣi ŋɔ maa n zaŋ gbahi pa n zaŋ vili paɣa kpɛm n ku koli ni hali ka o ti bɔri ni o kpi ka n bɔri ni duniya nim baŋdi lahi bini ŋɔ maa di ti yɛli yɛda ka tim nyɛli ma ŋun yɛri ŋɔ maa musulim bili nyɛma n bi dee n pa fa amaa almaajiri bili na nyɛma n bi chani buɣili ni mi bi niŋdi shiriku n bela naawuni sani amaa ni nyɛri ka lahabini ŋɔ maa chani shɛm maa di zabiri pam ŋolo ŋɔ maa di saɣim niriba dam ka bɛ tɛhindi yɛlimaŋli nyɛli ka di pa yɛlimaŋli di yihi daadama nima ka chɛ bi daŋ ka pa ku dɔɣi bihi nti ʒini ni o ʒini ni o wum bihi maa nyaɣisim ka bi zaŋ lala ʒini maa pa o lala binshɛɣu din chani ŋɔ maa ti bɛn saɣimla sobindirigu amaa din chani shɛm ŋɔ maa, di lee nyɛla binshɛɣu din saɣindi shɛba, ka shɛb zaŋ shɛb saɣimbu, so saɣimbu ka bi zɔr o yɛn ti dɔni balli ni shɛm, ka zaŋ li n-kul lee ʒiri ʒimaŋa n-zaŋ li n-kul yihi daadam ti ka o ti chaŋ ti be wahala ni, ka mali bihi n-kul dɔɣi bia n-kpab o hal ka o ti saɣi daadam, ka o ti ʒi noo o ti zi noo o mini bihi maa wumtab nyaɣisim, ka so kul ŋma o ʒiri pa o, ka bɛ zaŋ o chaŋ ti tir o wahala, ka zaŋ lala bini ŋɔ maa ŋ-ŋmari ʒiri. Ŋmari ʒiri. Di zuɣu dunia nima, m bɔri ni yi nya lala bini ŋɔ maa, ka di ti li yɛlimaŋli. Ŋun ti ti li yɛlimaŋli, o mini o Duuma Naawuni m-bala, ka yɛlimaŋli nyɛ li. N yɛn niŋ li mi ka yi nya. Di zuɣu kpaŋ ya yimaŋa, doli ya ma. Ɛɛ, part one m-bɔŋɔ maa, doli ya ma part two. ka yi zaa zaŋ yi tiba n-zaŋ yi nina n-zaŋ yi haŋkali ni zuɣu puri n-yuli ma n-nya n-nyɛ lala bini ŋɔ maa, tim n-lee nyɛ li bee ka tim n-nyɛ li n-nya n-nya la suhuyubu n-lee nyɛ li bee ka suhuyubu lala so shɛli bɛ ni mali gbaari nyiŋgoli ni ŋɔ maa ka tim n-nyɛ li so di ti ti li yɛda dahinshɛlikam bala nti a ti zaŋ a paɣ kpɛm chaŋ ka bɛ ti zaŋ lala bini ŋɔ maa ŋmashiri ni bi kugo assalamu alaikum warahmatullahi taala ni ti nya ni yɛli tɔɣ shɛli maa ʒiri n nyɛli bee yɛli maɣali n daha la paɣa mo n daa mili yɛn bala ka n zaŋ o ʒili maa ni n zaŋ yɛtɔɣa buɣisi ka yi nya nya duniya nim ni bɛ shɛm to ti yɛn zaŋmi zali kamani bi paɣaba yɛtɔɣa o nyin taɣa kpaligu m-bɔrigi to ka bɛ yɛn ŋuni n-kpuɣi ka o mi yɛn ka ŋun kpuɣi ka m-bɔri ni suɣi baŋ ka m-bɔri ni so kam baŋ n-nyɛ nya ŋuni ʒiri kpuɣili bee ka ŋuni n-kpuɣi to di nyɛla o yuli booni Mariam Mariam kama yi nya yi nya sɔɣu maa sɔɣu yɛla ni di nyɛla ŋun shiri kuli kpɔb kpaligu ŋɔ sɔɣu maa man shɛbi ŋɔ nyingoli ni di mi pa ŋuna sɔɣu maa man di gbaagu ka m boli n tim yuli

Di zili nyɛla ŋun n-zu kaligu maa, di zili pala ŋun n-zuli, di yɛn ŋma zili pa o, ka di nyɛla so dabam n-zuli din gbaam o. Di mi nyɛla ŋun siri zuli din di gbaag o, dama man di ʒiɛhi ni o bi zu be o tɔbimpoŋ ti lan labina. Ŋun nooi m-bala wo? Yɛm ŋun nooi m-bala, doli nyɛla o bi zu la kpaligu maa. din di gbaag o. O mi siri kul zula kpaligu maa din gbaam o. Ŋun ni o m-bala o, nyama ka o zaŋ li ti ŋun o ni zaŋ li na ti ti ŋ-ŋɔ maa. O yɛn zaŋ ti ma, o yɛn zaŋ li bi ti ka di kpe. A nya bɔ ka o ŋmel o nuu ni bela? A nya ni ŋmel n nuu ŋɔ shɛm? To, a nya, a nya, n voom n lihiri yɛn di voog o ni.

ka kuli niŋ a nuu ni biɛli suŋ ŋɔ. Nyin daa kuli niŋ a nuu ŋɔ, a nya din gbini ka piɛm. Di naan maa di bi yɛn yihi. A ni vuli lala nir maa be dundɔŋ ŋɔ zaa gili, di zuɣu ʒiri ka bi ŋmani ma. Di zuɣu ŋun ti zaŋ o ma pahi kurigu chaŋ ka bɛ ti niŋ lala bini maa ti o, Naawuni sɔŋ buɣa mini buɣanim maa biɛɣuni. Salaam alaikum.